Ev kurteçîrokek e bi navnîşana Nameya Şehîdekê. Ji min mepirsin ev nameya a kê ye? Çawa gihîşte min? Tiştekî wiha ji min mepirsin. Bixwînin, hêdî hêdî bixwînin, li ser her hevokekê rawestin, ji ber ku di bin her peyvekê de jiyanek hatiye guvaştin. Ku hûn dixwazin li çavkaniya vê nameyê bigerin, herin ji here cihengîreke YPJ'ê bipirsin, ji Kobaniyê, ji Qamişlo, ji Efrînê, ew ên ji we re vê nameyê azbir bibêjin. Dijmin ser me de dihat, qurşîn weke zîpikan li hawirdorên me direşiyan. Wê çaxê em weke we nediramiyan. Me partiya xwe ji bîr dikir. Me serok ji bîr dikirin. Dilê me de xeyne dengê welêt ti deng me nedibihîstin. Belê. Belê wê çaxê em weke we nediramiyan. Namûsa me ne di nav rana me de bû. Namûsa me her sentîmetrek ji axa we lêt bû. Em di ramiyan dê kiça qurşînên dijmin li sîngê me kevin. Di kijan derên canê me de bi cih bibin. Me digot, berî ku dijmin bi me gihêje, Bira em ên birîndar xwe bikuşin. Bira di rewşeke weha perîşan de ser me ranesekinin. Gava em ji vê cîhanê derdikevin, bira em kêfxweşiyê di çavên wan de nebînin. Birawêneyên refên YPJ'yan ên tifinga rûsî li ser milan, guliyên xayên mor li ser sîngan berdayne, qemcika sor serê wan dorpêç kirine û du pêçiyên destekî xwe bi jor de rakirine. Bira ev wêneya tenê di bîranînên de ji bin de berdewam bimîne û Samê di dilê wan de gur bike. Lo siyasetmedarn û rewşenbîrn û nivîskaron keyfa xwe li hotêlên pênc stêrkan bikin. Areqiya xwe vexwin. Çêreyên xwe tal û tirş bikin. Û bi hevdu re weke felsefevanan bibêjin, Bi nêrîna min ez bawer dikim û peyalan li peyalan xin nûş ji bo doza kurdî. Çîrokan li ser paşketina me bibêjin û li Ewropa jî bi kuştina keçîndaran namûsa xwe bişon. Ji ferhengan peyvên pesîndarî bidizin û li rûyê hevdû siwax bikin. Li paş vî serokî wî serokî berjewendiyên xwe biparêzin. Bibin lehengê Fêsbûkê. A li vir di van şevên Efrînê de em li hember dijmin disekinin, me singê xwe daye ber qurşînan û di guhê me de xeyne dengê dayika Efrînê ti dengekî din em nabihîsin. Me weke we nexandiye. Em weke we nizanin welatparêziyê şîrove bikin. lê ez ê ji we re bibêjim. Gava min rûsiya xwe rakir ser milê xwe û ji mal derketim. Min nizanibû ez ê vegerim an venegerim. Dêya min li hember min sekinî. Min didî çawa keleke so di çavên wê de dikeliye. Min ew kela weke helbestekê peyv bi peyv dixwand. Ez hembêz kirim. Cara yekem dêya min di hembêza xwe de wiha ez guvaştim, Wê çaxê min dengê dilê wê dibihîst. Hûn nizanin dengê dilê wê çi bi min re digot. Ez û hevalên xwe tenê me dengê dayikan dizanibû. Ew denga dengê welêt bû. Diya min li hember min negiriya. Gotina dawiyê ya ku bi min re got, Xwedê bi te re bê keça min. Piştî demekê hevaleke min di şeveke dijwar de, Li Pesarê çiyayekî Efrînê ji min re got, Li pey te dê ya te heft rojan digiriya. Lo zanyar no. Min weke we nexandiye. Lê ji bo min Welat dêya min e û dêya min welat e. Em weke we li nav û dengan me vigeriyan. Me weke we ezîtiya xwe nedikir tembûrek û bi ro û şev van lê dixist. Merûyê welêt bi xwûna xwe dişişt. ne beş ji gemara dijminên ku bi salan e gelê me dipelixîne a ji gemara gotinên we jî ji vênambûsiya we ya bi tirsê ava bûye Em li du tiştan tenê diramiyan, yan serkeftin û pozê dijmin bi erdê bidin yan jî şehîd bikevin û di dîroka gelê xwe de peyveke dilsoz binivîsin. Lo siyasetmedarn û rewşenbîrn û. Zanyar no hûn me fêm nakin. Lê welat me fêm dike. Welat tenê zimanê me dizane û em zimanê wî dizanin. Gel nivîsa gel nivîsa tifinga me dixûne. Ev tenê pesna ku em pê serbilind dibin.